O ran, gan Mererid Hopwood, Rhan 5, Enw, Pennod 1, tudalen 29. Ro i'm yr hedd na ŵyr y byd amdano, hedd nefol hedd, a ddaeth drwy ddwyfol oes. Hedd, loes, perffaith, amherffaith, gorffenedig. Penod 2. Swindon. Penbleth. Roedd y llais Lingdi Long wedi gyhoeddi unwaith eto fod ganddo stôr o bethau yn ei byffei ca. ac o'r diwedd roedd wedi llwyddo i godi syched arna i. Er ceisio gwthio'r awydd i gefn fy meddwl, aeth y gyhoeddiad diwyddaraf hwn yn drech na mi. Derbyniais i y bydda'n rhaid talu'n ddrud am ddyferyn o de ddiflas. Y benbleth oedd sut i adael fy sedd. Doeddwn i ddim eisiau gadael fy mag llaw arni. Na'm cot. Ac yn sicr, doeddwn i ddim eisiau gadl proflenni cyfrol deyrnged Dad arni chwaith. Ac eto, doeddwn i ddim eisiau ei cholli. Fi oedd pia'r set hon nawr. Fy mhen ôl i oedd wedi ei chynhesu. Ac roeddwn wedi dod i arfer gyda synau fy nghymdogion dros dro. Doeddwn i ddim eisiau gorfod ail-ymgartrefu ymhlith pobl newydd ar ryw ran arall o'r trên. Ond roedd syched arna i. Ac roedd darllen Tripe a Lena yn anodd. Dyn golygus? Popeth yn iawn? Cariad ramantus? I beth oedd eisiau hen fanylion felly mewn cyfrol deyrnged? Edrychais o'r newydd o gwmpas y cerbyd. Roedd pawb wedi ymdawelu a'r rhan fwyaf wedi ei ildio i cyrff i rhythm y cledrau. Roedd y ddau wyddal lleiaf wedi cytuno i ddarllen yr un comig gyda'i gilydd, a'r fam, druan, yn cael eiliad o lonydd. Jyst ddigon i ganiatáu iddi gau ei llygad a breuddwydio am ddeffro ym mreichiau rhyw wyddel cadarn a fydd yn rhoi modryw ar ei bys ac arian yn ei phwrs a thaw ar swnien y plant. Rhywun golygus, rhamantus. Twt. Rhamantus. Dyw tadau ddim i fod yn rhamantus. Onid oedd gan y gontores wirion dad? Ond ni wyddai hi hynny. Dyma penderfynu manteisio ar ben dwmpia yn y cerbyd. Mentro na fyddai neb yn dwyn y sedd na amheiddo. Mentro gadl popeth a mynd am y bwffe. Sut mae bobl eraill yn gwneud penderfyniadau? Ydy hi'n bosib meddwl heb glywed llais? Ai gair arall am siarad gyda chi eich hunan yw meddwl? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng meddwl ac ymson? Ai gair arall am feddwl yw cydwybod? Ac yn yr eiliad honno, ar ôl oes o rando ar leisiau mud, sylweddolais fod gwahaniaeth mawr rhwng meddwl a chydwybod. Fy llais i fy hunan a siaradai yn fy meddwl. Lleisiau pobl eraill a siaradai yn fy, fy nghydwybod. Ac yn ddirybydd, arafodd y tren a dod i stop. Amser i perffaith a minnau eisiau cario'r te berwedig yn ôl yn ddi anaf i'm sedd. Amser i amherffaith, oherwydd heb sigl y trên bydde'r cerbyd yn dechrau dad-debru, a gallasai hynny peryglu fy sedd gwag. Talais a brysiais yn ôl. Perffaith. Roedd y sedd yn wag. Amherffaith. Roedd y plantos wedi deffro i Mam, a hithau wedi dechrau pregethu eto. Druan. Swindon.

ond roeddwn i'n gwybod mai emrallt oedd lliw ffrog Elena. Ffrog hir a sicwins bach drosti i gyd. Ffrog ddisglair addas i seren. Tynnwyd i'r llun ar Ddydd Gŵyl Ddewi, 1976, ar risiau neuadd y ddinas. Roedd Gymdeithas Rieni Ysgol Gynradd Bro Taf wedi llogi'r lle i godi arian ac wedi gofyn i Dad ac Elena fynd i'w diddanu. Rwy'n cofio'r achlysur yn iawn. Roedd Mam a Thad Mair yn mynd hefyd. Ac roedd Anti Pat Mair, sef y fenyw fyddai'n dod i helpu Mam Mair i gadw'r tŷ trefnus yn drefnus a'r capedi hufen yn hufen, wedi cytuno i ddod i warchod Mair a finnau yn nhŷ Mair. Cefais fy ngollwng yn Rubeina, wrth i Dad ac Alena a Neli am ganol y ddinas. Roedd y car yn llawn orugl persawr Elena. Ei arogl hi, ei chwerthin hi, a'i sequins hi. Ond doedd dim sôn am y trefniadau hyn yn y geiriau o dan y llun yn y broflen. Pennod 4. Mogi. Chofia i fawr ddim am yr wythnos gyntaf yn yr ysgol newydd, heblaw am angladd Anti June. Diwrnod crasboeth arall a sychder anarferol y mis Medi hwnnw wedi troi'r fynwent yn frown. Llaw Dad yn fuddal gadarn am fy llaw. Braich Wncl John, Brawd mawr Mam ac Anti June yn dala myngi a hithau fel plifyn a'i chalon mêl fel plwm. Cofio dim am yr angladd heb law'r arswyd yn cael gafal yn fy llwnc wrth fynd i mewn i'r capel du. A gafal yr, yr arswyd yn tinhau wrth i wichian sgidia gora cymdogion Fron Fach nesáu tu'r sêt fawr yn ysgwyddo'r baich. Ar gafal yn bygwth fy mogi wrth deimlo pawb ond ni'n codi. Mogi. Mogi ar fy anal fy hunan. A llais bach bach myngi ar bwys yn crio canu ac yn methu cyrraedd yr alaw. Fel aderyn clwyfedig yn methu cweit godi ar yr awel. A thrwy'r cyfan, lleisiau mawr tu mewn, yn bygwth by ddaru fy nghlustiau am byth. She's not my mother. Llygaid caredig, clwyfedig, Aunty June. Dywedais i hynny go iawn? Pam na allan ni fod wedi gadael i Aunty June dwyllo'r fenyw fach dierth mai hi oedd fy mam? Pa wahaniaeth fasa hynny wedi'i wneud? Pam, a finnau'n gwybod cymaint o bleser roedd hynny yn ei roi i Aunty June, pam mynnu tynnu'r twyll o dan ei thraed? She's not really my mother. Ai, dyna ddwedais i? Only my aunt. Cofio meddwl ei ddweud. Ddim yn siŵr a oeddwn i'n cofio ei ddweud ei peidio. Ac os gwnes i ei ddweud, pam? Am fy mod i'n hunanol. Cofio meddwl ei bod hi'n neis bod Auntie June yn ddwedus. Heb sylwi ei bod hi hefyd yn llwyd. A gan fy mod i wedi bod mor hunanol a gwneud y fath ddolur i Anti June, roedd Anti June wedi mogi. A, a nawr roeddwn i'n mynd i fogi hefyd. Mogi fel cosb am fod mor hunanol. Dyna pam roedd my fanwy wedi marw. Am fy mod i wedi bod mor hunanol a meddwl yn dawel bach ei bod i'n hyll. Hyd yn oed pan oeddwn i'n mynd â hi am dro ym mhram y ddôl. Byddwn ni yn ei, byddwn ni ei gorchuddio hi, bron yn gyfan gwbl gyda blancedi, a gobeithio na fydda hi'n dangos ei thraed a'i gwddw i neb. Yn enwedig i Fon. Y Fon a'i doli sgleiniog. Doedd dim rychau ar ddolis Yvonne. Gwddw hen myfanwy yn rychau i gyd fel gwddw myngi, fel llaw myngi. Ac fel pe byddai'n gallu darllen fy meddwl, dyma'r llaw honno'n cidio yn fy llaw i. Llaw rychiog a'r croen yn wydn a sgleiniog. Llaw llawer ry fawr i weddill ei corff bach. Llaw gwaith, syllais arni. Ar y brychni mawr brown, blodau'r y fynwent fel bydd y myngi yn ei galw nhw. Ac ar y fodrwy fach yn gorwedd ar ben y fodrwy briodas. Troes ei llaw er mwyn i mi gael cyffwrdd yn y darn gorau. Y darn croen meddal tu ôl i flaen ei bawd. Roedd hwnnw'n llyfn, llyfn. ac roedd Cidion hwnnw'n gysurus. Gweld yr eda'i wlân wedi ei lapio tu ôl i'r fodrwy fach er mwyn ceisio ei chadw rhag troi a throi rownd y bys priodas. Trodd ei llaw fy llaw i a ymwythodd croen llyfn cefn ei bawd, fy llaw ifanc i. Yn y sedd tu ôl i fi roedd y net ac Anti Ann ac Wncl Bob ac Erwin, y pedwar yn hanner llefen. Yn y sedd tu ôl iddyn nhw roedd Wncwl Davey, ware teg, wedi dod nôl bob cam o Lunden. Dwedodd y pregethwr y stori am y Samaria drugarog, am fod Anti June yn ffrind i bawb. Meddyliais y mangi yn ddweud am yrwr, a, yr, am yrwr y car, a stopiodd i fynd â dad ac Anti June i'r sbyty. Roedd e'n symariad. Roedd Anti June hefyd yn symariad. Roedd hi'n gymwynasgar. Roedd hi wedi rhoi ei bywyd i wasanaethu eraill, ei theulu yn enwedig. Roedd hi'n caru ei chymydog fel hi ei hunan. Yn nes ymlaen, ar ôl roi Anti June yn y pridd ac ar ôl i bawb fynd adre, ac wedi i Mungee berfformio'i ddefod cyn clwydo y weddi, y net, y dannedd, y faseline, y cwbl i gyd. A minnau'n saff yng ngwely uchel Fron Fach rhwng y cynfasau cotwm oer, meddai Mangee, Bues ti'n ddewr iawn heddi. A daeth llais o'r tu mewn i mi yn rhywle ac allan trwy fy ngheg, llais yn dweud, Roeddwn i'n trio peidio llefen. Ond doedd hynny ddim yn wir. I'r gwrthwyneb, roeddwn i'n trio fy ngorau glas i lefen, ond doeddwn i ddim yn gallu. Roedd un o'r lleisiau yn mogi'r dagre. Y llais oedd yn twt twtian ac yn galw enwau arna i. A naw roedd y llais yn dechrau codi o waelod fy stymog eto. Twt, twt, yng ngharad fach. Twt, twt. Dyna ti wedi dweud anwiredd eto. Twyllo myngi fach. Dweud geiriau gwag er mwyn ceisio plesio. A dyma'r llais yn codi yn uwch ac yn dynwared fy llais i ac yn taflu nôl fy union eiriau yn fy mhen rhwng un clust a'r llall fel pêl ping-pong. Roeddwn i'n trio peidio llefen, roeddwn i'n trio peidio llefen. Ac wrth fod mwn gi yn dala'n dinach, roedd y llais yn, yn ei chael hi'n anoddach, ond yn mynnu dal ati. Peidio llefen, peidio llefen, peidio ar p, p, p, yn ffrwydro yr eithaith rownd corneli esgyrnog fy mhenglog. Na ni, paid â becso, mae'n anodd peidio llefen. Ac yna, gan fy wasg i'n dynach nes bod yr ogl faselin a lafant yn troi'n flas, meddai, am ymlaen mae'n mynd. Dyna oedd geiriau Mangee ar ôl pob trallod, bach a mawr. Dechreuais deimlo'n well, ac yn y tywyllwch, a minna i ddim yn siŵr p'un a oedd Mangee yn cysgu neu beidio, dyma fi'n sibrwd. Mangee? Ie bach? Pwy yw Rhys? Pwy sy 'da ti nawr? Rhys. Oedd i enw fe ar dop yr emyn ganon ni heddi. Sain gwybod, yng Ngharad Fach. Fydd rhaid i ti ofyn i dadi. Saib. Llenwais y tywyllwch gyda chwestiynau yn fy mhen am y llyfr y mynnai. Roedd myngu ar ddi hun. Roeddwn i'n gwybod hynny. Roedd hi'n esgus cysgu Mentrais eto. Mgi? Ie bach? Efe enw person yw Grawn Sypiau Canan. Pwy sydd y ti nawr, gwed? Na beth oedd o dan yr emyn arall ganon ni heddi. Yr un oedd yn dechrau braint braint. O, dere nawr, ti'n ormod o sgoler i myngu, ti a dy gwestiynau caled. Rhaid i ti ofyn i dadi yn y bore. Dere naw, gwtio mewn, a cher i gysgu. Myngi? Ie, bach. Sut fyddwch chi'n dod lan i gydydd nawr, heb Auntie June? So chi'n gallu dreifo. Ydych chi, Myngi? Na, dw bach. Ond pa i ti becso? Ffeindia i ffordd lan i gydydd, os bydd rhaid fi cerdded bob cam. Nawr, deire, cysgu. Myngi, chi'n gwybod chi fod i licio'ch cymydog fel chi eich hunan? Wel, beth os so chi'n licio eich hunan? Nawr te, mis, na ddigon. Cwtsie mewn, a chysgu, gloi. Penod 5. Llwyddiant. Western Mail, Mawrth cyntaf, 1977. Yn dawel bach, roedd gen i uchelgais. Bob blwyddyn yn Ysgol Bro Taf, bydde'r plant lan lofft yn cael eu hannog i anfon cerddi eu thraethodau yn Gymraeg neu'n Saesneg i'r Western Mail ar gyfer cystadleuaeth Dil Gŵyl Ddewi Roedd ennill yn un o'r categorïau hyn yn destun cryn falchder. Cyhoeddiad yn y gwasanaeth, cymeradwyaeth, llun yn y papur, a rhyw wawr o bwysigrwydd dros dro yn dod yn rhan o'r wobr, gwawr a fyddai naill ai'n deillio edmygedd pawb arall, neu yn ennyn edmygedd pawb arall. Roedd hi'n anodd dweud. Yr un enwau fydd yn ymddangos o flwyddyn i flwyddyn. Eirig Lewis, Cari Geraint, Rhun Dyfed, Geinor Lewis. Roeddwn i'n dyheu am gael bod yn eu plith. Ac eleni, yn yr ysgol uwchradd, roedd Miss Herbert wedi gosod y traethawd Saesneg fel gwaith cartref gwirfoddol. Testun y traethawd Cymraeg oedd Fy Arwr I, a'r traethawd Saesneg oedd My Favourite Place. Yn dawel bach, roeddwn i wedi mwynhau sgrifennu'r gwaith. Roeddwn i'n arbennig o falch o un frawddeg a luniais, i ddisgrifio afon Taf. As the river beguiles me along its banks. Roeddwn i'n hoff sŵn y beguiles a'r banks, ac yn hoffi beguiles yn ofnadw, oherwydd, er nad oeddwn i'n hollol siŵr o'i ystyr, roedd e'n air anodd. Tybed? Deuai'r papur gyda'r llath, a doedd dim dal ar ddyn y llall. Weithiau, byddai'n gadael ei neges gyda golau cynta'r bore bach. Dro arall, byddai haul yn prynhawn yn dechrau melynu yn dechrau melynu'r dydd cyn y byddai garu'r llath yn troi ei fflôt am yr eglwys newydd. Cwynaem yn gyn ofnadw am anwadalrwydd Gari. Cydymdeimlo, wynnai Dad. A beth bynnag, roedd Dad yn gallu yfed coffi du. Tybed. Rhedais lawr drwy'r star. Wrth ddod rownd y tro cyn y tair gris olaf, gallwn weld trwy'r nadroedd ym mhatrwm mwll y gwydr, yng ngwaelod y drws ffrynt, fod Gary wedi bod yn barod. Tybed. Teflais y papur mawr ar fwrdd y gegin ac agor y tudalennau'n frysiog yn ofalus. This year's winners. Rhai o'r un enwau, ac un surprise. Un enw newydd yn ei plith. Teimlais yn rhyfedd. Rhyw deimlad gwag yn fy mhengliniau. Teimlad rhwng llawenydd a siom. Teimlad rhwng balchder a chenfigen. Mair. Mair. Roedd Mair wedi ennill. Roeddwn i'n falch. Oeddwn. Roeddwn i'n siomedig. Oeddwn. Tamed bach. Plygais y papur yn ôl. Cawn ddallen yr ysgrif rhywbryd eto. Edrychais ar gloc y gegin. Hanner awr wedi chwech. Doedd dim angen codi am chwarter awr arall. Roedd hi'n rhy gynnar i ffonio Mair i'w llongyfarch. Ac yn ôl â fi i fyny'r stâr, gan feddwl tybed a oedd y pwysigrwydd a ddeuai i'r enillwyr yn ymestyn i gynnwys ffrindiau gorau'r enillwyr? Siawns ei fod e. A chyrhaeddais yn ôl i'm stafell wely heb wybod fod enw cyfarwydd arall rhwng cloriau'r papur. Enw Dad. Pennod 6, Athrylith a Gwedd Newidiad. Roedd Dad yn dechrau troi'n enw, ac roeddwn i'n troi'n fwy fwy i fod yn ferch i Ifan Gwyn. Ac wrth i mi ddod yn fwy o ferch i Ifan Gwyn, roedd Ifan Gwyn fel pe bai'n dod yn llai o Dad i mi. Roedd galw amdano ym mhob cwr o Gymru a thu hwnt. Ar y dechrau, bydde'r ddau ohonom yn mynd i bobman, hyd yn oed i Lundain. Bydde'n anfon nodyn i'r ysgol, neu weithiau yn anghofio, a bydde'r ddau ohonom yn dal y trên gydyn gilydd ac yn mynd i'r ddinas fawr. O'r holl neuaddau, y Wigmore Hall oedd yr orau gen i. Roedd gen i fy sedd fy hunan yn y res flaen, ac roedd Dad wedi dweud stori'r cupola hardd uwchben y llwyfan wrthyf mor aml fel y gallwn edrych yno arno a chwilio am y manylion i gyd a'm llygad ar gau, tra byddai yntau'n cyfeilio i ba un awdydd bynnag. Roedd gweld y cupola a'i llygad agored hyd yn oed yn well. Doeddwn i ddim yn deall y stori yn hollol. Ond roeddwn i'n gwybod y stori. Stori am bobl yn chwilio a chwilio am y peth perffaith. Rhywbeth fel miwsig a phob nodyn mewn tiwn ac yn ei le. Dyma beth sydd yng nghanol y llun. Un ffigwr o'r enw Enaid Cerddoriaeth. Enaid yw'r peth sydd yng ngwaelod pob un ohonon ni. Dyna beth oedd Dad wedi ei ddweud. Y peth sydd yn gwneud bob fi yn fi o'r tu mewn, fel y mae'r corff yn gwneud bob fi yn fi o'r tu fas. Yn y llun, roedd enaid cerddoriaeth wedyn yn edrych i fyny, a'i lygaid yn llawn gofyn ar y thrylith gynghanedd. Rhywbeth sbesial iawn yw y thrylith, esboniodd Dad. Rhywbeth sy'n gallu gwneud i rai bobl wneud rhywbeth yn well ac yn haws na phobl eraill. Rhaid bod y thrylith gynghanedd yn rhywbeth pwerus. Er wydd yng nghwpola hardd y Wigmore Hall, mae'n edrych fel pelen o dân. Fel yr haul a'i bylydrau'n cyrraedd bob cwr o'r byd. Roedd gwe o ddrain yn gwahanu enaid cerddoriaeth ac athrylith gynghanedd oedd wrth, oddi wrth weddill y llun, lle mae cerddor yn ysgrifennu a ffigwr o'r enw prydferthwch yn dal rosod. Pwrpas y drain yw dweud pa mor anodd yw i i bobl cyrraedd y syniad perffaith. yn ôl Dad. Drain fel y drain yng ngoron Iesu Grist. Drain fel y drain y dyfodd rownd Sleeping Beauty, ac a'i gwnaeth hi'n anodd iawn i'r tywysog hardd ei chyrraedd er mwyn rhoi cusan iddi a'i achub hi rhag melltill y rach. Sleeping Beauty yw brenhines y tylwyth teg sy'n chwifio'i llaw yng nglawr y llyfr. yr un sy'n styc. Yng nghefndir i'r gwbl mae awyr las, las, a chymylau o ddirgelwch uwch ben. Roedd Dad yn dweud bod rai yn dweud bod yr artist wedi dweud mai Duw oedd yn y cymylau hynny. Y darn glas hwn oedd y darn gorau, glas dwfn, glas fel llygaid Dad. Yr un peth oedd yn fy mlino oedd bod y gair 'genius' yn fy atgoffa i o'r gair 'jealous'. Dyna falch oeddwn i mai 'thrylith' oedd y gair Cymraeg. Gair meddal oedd 'thrylith', fel gwenith a lledrith a bendith. Trueni ei fod e'n odli gyda melltith. Bydde Dad a fi ar deithiau fel hyn a finnau nawr yn ail flwyddyn yr ysgol uwchradd. Yn chwerthin wrth gofio i mi holi, unwaith, a oedd rhaid gwisgo wig i fynd i Wigmore Hall. A chofio wedyn i mi weld y dynion yn eu dillad du a gwyn yng ngherddorfa'r bbc yn y Brangwyn Hall, a meddwl yn siŵr mai Pengwyn Hall oedd yr enw iawn ar y lle. Ar un o'r ymweliadau hyn â Llundain, daeth un o'r sopranos oedd yn mynd i ganu gyda'r nos ata i yn ystod ymarfer prynhawn ac eistedd ar fy mhwys. Jackie oedd ei henw. You must be Ivan's little lady, meddai. Doedd braidd neb yn dweud Ifan yn Llundain. Ivan fydden nhw'n ei ddweud. Ond roedd gan hon acen wahanol i'r gweddill, Rhywfaint yn ddiog, heb drafferthu dweud y t yn little. Roedd hi'n gwenu. Roedd hyd yn oed ei gwallt hi'n gwenu. Fel magned tyner, tynnodd fi ati'n syth. Os mai tynnu yw'r gair iawn am rywun sy'n mynd o'i wirfodd. Tra oedd y tenor yn mynd trwy ymarfer, aeth Jackie a finnau ati i roi byd yn ei le, Un o Awstralia oedd hi. Doedd hi ddim yn gallu credu ei lwc ei bod hi'n mynd i gael canu heno yn y Wigmore Hall, a bod Ivan Gwyn, o bawb, wedi cytuno i gyfeilio iddi. Tybed a fydden ni'n hoff dod i'r cefn i'w helpu i ddewis beth ddylai hi wisgo? Roedd hi wedi dewis y ffrog. Ond roedd ganddi ddau bâr o sgidiau, a gwn i fitiach o jingal erin. Ond rhaid eich bod chi'n gweld nad oes gen i fawr o glem am bethau felly. Holodd fy llygaid. Na, roedd hi'n anghytuno. Credai'n siŵr y byddwn i'n gallu bod o gymorth, meddai llygad hi. A beth amdano ti? Beth wyt ti'n mynd i wisgo? Holodd ei llais. A rhywsut, Doedden ni ddim yn teimlo'n lletchwith iawn, yn dweud wrth Jackie fy mod i eisioes yn gwisgo'n union beth oeddwn i'n mynd i'w wisgo i'r gyngerdd. Oherwydd dyma'r unig ddillad oedd gen i. Rain a chrys nos. A dyma Jackie a fi'n chwerthin. Cyn iddi ddod yn dro i'r baswr, roedd Jackie wedi cael gair gyda Dad, a hwnnw wedi rhoi sêl a'i fendith fawr i ni dwy Gallwch mynd i siopa a bant â ni, Dorothy Perkins, siwt lwyd las, sgert dun, siaced gwta, blowsen sgleiniog, sanne hir tryloyw, tenau, llwyd, dim ffril, dim ffrog, dim ffws. Heblaw am y sglein yn y flowsen las golau a'i llewys yn llawn. a sodle, platforms, a bod yn fanwl gywir, sawdl uchel a gwadnau uchel a bwcl o gylch fy migwrn. Gwedd newediad. Newidiad. Ac yn sigledig ofalus, sigledig hyderus, camais allan o stafell wisgo'r wig mor hôl, gan adael fy mhlentyndod mewn bag Dorothy Perkins a cherdded i mewn i anghrediniaeth Dad. What have you done to her? Chwerthin wnaeth Jackie. Roeddwn i'n gobeithio y byddwn ni'n cael gweld mwy o Jackie. Ond daeth Elena yn ei ôl yn fuan wedi hyn, a gofynnodd Dad i mi beidio â siarad am Jackie o flaen Elena.